Anɔwia yi nso so yɛde aseda kɛseɛ bɛma obi biara a wɔhwɛ yɛn wɔ Royal TV so ɛnɛ akɔ akɔ yɛ kwasi ada awia yi na du mmienu abɔ a yɛatra nhyɛ yi deɛ na anim sɛ dwumadi a yɛfrɛ no sɛ Wake Up Africa ɛna ɛwɔ sɛ yɛde ɛbrɛ wɔ na sɛ nyame ayɛ adom na yaw ɔda me maa anum atra ase na owura a yɛfrɛ no sɛ ɔfa poku dankɔ ne executive director ɛde ma the eh, Free the Mind Movement na afei owura Israel Nkrumah a ɔno nso yɛ coordinating director ɛde ma Free the Mind Movement yi a ɛkra do ɛwɔ me nkyɛn deɛ na biribiara ne ɛbɛsi ɛho kwan sɛ saa dwumadie yi yɛmfa mmerɛ wɔ na ɛnɛ ɛwɔ dwumadie yi soɔ no asɛm a ɛda bama so ɛbɛ abɛbobɔ ho no na wɔtwatwa mu ɔma a wɔhwɛ dwumadie kɔpem sɛ yɛsɔre yɛ no yɛdi kama mu nya ne nteɛ ɛyɛ the national Sunday Law. Ɛno ne adeɛ a yɛbɛabɛ booboo ho na yɛbɛdwendwene ho. Na ɛnnɛ yi no, Kristosom mu hɔ no, anaasɛ Nyamesom mu no, adwene ne eh, adwentoatoa wɔ nneɛma bi ho no ayɛ bebree. Ebi busa sɛ dabɛɛ koraa na ɛwɔ sɛ yɛde gye yɛn ahome, yɛfrɛ no sɛ Sabbath day. Dabɛɛ koraa na ɛwɔ sɛ yɛde kɔ ahyiadan mu, ɛkɔ som Twɛdɛ Mpo Nyankorɔpɔn. Ebi sɛ Kwasiada, ebi sɛ Memenda. Ayɛ bebree. Sɛ Kwasiada o, sɛ Memenda o, ɛno koraa mpo yɛsan so busa sɛ, sɛn ɛna ɛwɔ sɛ Sabbath ne di no? Ma menhyɛ aseɛ mfiri akwasiadafoɔ no hɔ yɛ ɛkɔ asɔre kwasia da yi bible no aka no pefee according to exodus chapter 20 a ɔkenkan ɔde mmara nsɛm nyinaa maeɛ no ɛduu saba de no ɔnya aboterɛ kyerɛkyerɛ mu sɛ saa da no duru ɔnom a wo wonyɛ adwuma wo ba ɔnyɛ adwuma wakoa wafena wo mmoa obiara gyina home nanso kwasiada na maame ne papa asi kwan so na waka ne maid asi fie ɔsisi nneɛma na waka no, ɔsɛ kotwa aburo bra, na waka no, na anwuma nko ara, homeda no, ne die, ɛno no anaa? Yoo, ebinom nso bɛdu ɔmo deɛ memenda, ɛno nti no, ɛduru fiada anwummerɛ a, ɔnnoa, aduane koraa mpo ɔnnoa bi, na mmom memenda no aduru no a, ɔbɛkɔ asɔre no, ɔbɛnante bɛyɛ aborɔfo kwansin bɛyɛ mmiɛnsa, kilometer no bɛyɛ deɛ ɔhɔ, ansa na ɛno nso akɔ akɔduru asɔre dan mu, mfifire bɛte no, ɛno nso ɛbisa sɛ wadi homeda anaasɛ wondiiɛ. Na ne nyinaa mu no, yɛbɛbɔ awura Bible no mu ahwɛ deɛ Bible no ɛka de afa ho na afei saa national sunday law yi no ɛnso ɛba abɛkyerɛkyerɛ mu mmere bi bɛba ɛyɛ nhyehyɛeɛ bi a ɛreba abɛtɔ hɔ sɛ dukwasi da a yɛntɔ yɛntɔn obiara atoto no store mu na ɛno nso yɛbɛdi ho nkɔmmɔ sɛ adɛn ana afei na saa mmara no ɛbɛba ɛreba botaeɛ a ɛde bɛba ɛne sɛn ɛdeɛ nti na ɛbɛba na na ɛwɔ sɛ ɛba na sɛ na ɛwɔ sɛ ɛba a ɛdeɛ na atwentwɛn n'ase a afei na ɛbɛba ɛho nkɔmmɔ pii ɛna ɛnɛ yɛba bɛdie meka wo sɛ dwumadie no ɛyɛ ask media training institute adaroma ɛna ɛboa yɛn ama yɛatumi de abrɛ wɔ na hwɛ adeɛ ɛda m'anim hɛn yɛatwerɛ anim sɛ the scriptures wei ɛyɛ twerɛ kronkron original one bible kronkron kronkron a ɛfiri jerusalem aba ɛno ne the original bible a sɛ wo nsa ɛtumi ɛka bi a ɛdin ahodoɔ ɛwɔ muɔ ɛbɛmo ate nyamesom no ase Nkyerɛkyerɛ ne mmara ahodoɔ a ɛwɔ mu hɔ no, ɛbɛma wɔatumi ate nyamesom no asie, na yɛnom a yɛnim sɛ anka yɛresom Nyame nanso saa ayera na yɛayera no, yɛbɛhunu sɛ ampa saa yɛ ayera, na afei yɛbɛsi ɛkwan turodoo no so. Enti wei, edin Jesus Christ, wonhunu bi wɔ mu, saa ara nso na edin God, wonhunu bi wɔ mu, na mmom the original and the real name no na wobɛhunu no wɔ mu. Nanso sɛdeɛ ɛbɛyɛ a bɛte aseɛ nti no, wɔde original name no hyɛ hɔ a, na wɔde deɛ wonim no ahyɛ ho bi, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛtumi ate aseɛ. Uh, ayɛ krado a ah, yɛtɔ wɔn ɛno nti yɛsɔre nkonnwa san frɛ namba yi a ɛda tv no so no a wɔn nsa bɛtumi aka bi na ɛbɛkyerɛ kwan bɛfa so a wɔn nsa bɛtumi aka bi mo a mowɔ kasoa ne ne mpata mu nyinaa nkran tɛma kasoa ne nkura ahodoɔ atwa ho ahyia no sɛ mopɛ cdc no bi atɔ a wɔbɛfrɛ aberanteɛ isa wɔ 0204

na apom te sɛ yɛda ɔbɔ adeɛ ase afa yɛ bu mi nsɛm o yie awurade bɔbɔ gye mi o olu ho ɔden ɛgya nkoroma akɔ aba na israel ma mu te sɛ obiara ɛkama mm, ɛgya sɛ ɔdeɛ ma te sɛ wodi hɔ atra ntwea nie a watumi adɔ sukuu akɔfa baabo yɛ ba yi Ahaa yoo, me kora firi m'ahwɛntwerɛ yɛ wa sei. Abusuafoɔ no akra do ha, yɛde nkɔmɔtwetwe mehyɛ so, owura Israel mɛhyɛ ase afiri hɔ. Na yɛdi nkɔmɔ bebree, yɛka nsɛm dodoɔ no a. Na ɛyɛ na nkɔmɔ no nyina na amanfoɔ bisa, da bɛn na yɛde somoɔ, asɔre bɛyɛ koraa na yɛnkɔ, na saba de na ɛne deɛ he, ɛyɛ kwasia da anaasɛ ɛyɛ se. Wɔka ne nsɛm bebree, pɛ sɛ dedi kan bɔ wura Bible no mu na yɛhwɛ deɛ twerɛ no ka de fa ho. Yoo, meda mo ase. Ɛna mɛsan so akyia ahwɛfoɔ nyinaa. Ɛno nso yɛ another opportunity a wɔde ama free the mind movement. Good. Eh, Nyankopɔn bɔ sɛ na waka no, ɛyɛ the mark of the beast seventh march no. Good. Ewiase wieɛ. Nneɛma bi a Bible no aka a nipa nim na ato nipa bebree wɔ America ɛba Africa. Ɛna ɛba bɛyɛ ɛnyɛ akenkan kɔ sɛ na wokaeɛ no. Nti sɛ obi ama ntam ahwɛ wɔ nneɛma bi no ayɛ dɛ watena. Good. Ɛna two yɛnyɛ asɔfoɔ. Sɛnea na Bibiri no ara no ka no sɛ mo asɔre no te sɛn? Ɛnyɛ asɔre, ɛyɛ sukuu a yɛma obi biara ɔwɔ wiase wɔhunu deɛ bonsam aplane ɔde afa asɔre no mu de afa politically ɔde afa ahemfo mu ɛma onya da hɔ nom Na mpanyinfoɔ se kwasea no ti a na agorɔ agu nti na papa yi osua osua deɛ ama na abɔdwe sɛ nyinaa yɛ fitaa over mfie aduanan over forty years buus egu wɔn mu bebree naa ho wɔn ho adwiri wɔn asafo bebree pɛ sɛ nkɔm ba wɔn na ɛbɛfe so wɔn nso bɛyɛ mpata bɛtɛ akɔ sɛ buus na yɛwɔ no wɔn ba na wɔn abɔ shake kɔsɔn tumi fa baabolo nko ara no ɛma tena ha na wɔn akasa na fo nkɔ na atiefo ahwɛ kɛkɛ. come with your informations because yɛwɔ information age woka asɛm a wotu wotu mmerɛ a wakyerɛ sie ɛno nti no yɛdeɛ ɛwɔ hɔ sɛ obiara bɛtumi adɛn aba ɛɛ ɔpɛne yɛnkɔ back to the topic no sɛ national sunday law ɛyɛ mmerɛ bi a ɛm sɛ ɛba onyankopɔn bɔɔ nipa Ɔbɔɔ ɔbarima na ɔbɔɔ ɔbaa. Papa no wɔ ne mmara a ɔde ma nnipa. Woyɛ president o, woyɛ imam o, woyɛ ɔhene o, woyɛ ɔkyeman o, woyɛ farmer. Saa mmara no wodi so ɛko tia wo. Ɛno nti na da biara no yɛ spend time ɛkɔtena hyia dan mu. sɛ yɛma obi abɛgyina hɔnom a ɔno waredare mu wɔ twerɛsɛm no mu na wakyerɛ de onyankopɔn sɛ yɛdɛn yɛnyɛ sɛ sɛ bible wei sei ɛnyɛ bebree n'anim mu only few people nanso na bible bi a obiara ɔsɛ ohunu mu na sɛ obi bu obi daadaa wo a ɔhu sɛ asɛm sɔfo wei sei kɛn ɔboa kɔsɛ obi ntumi nka sɛ me ne Onyankopɔn, me ne me ne papa Yesu Kristo ɛna ɛbae na me me danee kraman. Yesu Kristo so danee ɔsebɔ. Asɛm wɔ ese ka kyerɛ buroni a ɔbɛtuma bɔ tu ɛkum. Asɛm wɔ na abɛka bi wɔ ha yi. Ɛho ɛyɛ problem na metumi dane wɔwɔ ɛkɔwura obi dan no ma ka no na wawu. Mhm, ɔse ɔbɛtumi adane wɔwɔ ɔwɔ na wabɛka wo nti wobɛto ɔwɔ aka no ɔwɔ aka no ɔwɔ aka no tim na wawu na ɛyɛ ɔno a good hwɛ bible say lack of knowledge my people perish sɛ wo ne nimdeɛ a wɔ mo bɔ ɛno nti na kɔtena hyɛ dɛm hɔnom a sɔfo no gyina hɔnom no ɛna ɛhwɛ no sɛ ɔbɛka nokora turodoo a ɛfiri twerɛw sɛ mu ɛsɛ mu de akyerɛ yɛn ne da kɔbɔ yɛ bra ɛnte saa deɛ a wobɛyera Na saa yera no na free the man movement no mpɛ sɛ no ɛba nnipa abrabɔ mu. Nti no wɔn a Nyankopɔn apɔ wɔn sɛ wɔbɛgye wɔn saa wɔbɛgye wɔn nkwa no, to nsa frɛ wɔn sɛ wɔn mmra na afei yɛn tra sɛ afei yɛn take divine movement na yɛn nyina Nyankopɔn yɛn Nyankopɔn asɛm ayɛ dɛ ɛnyɛ adwuma. Nyankopɔn bɔɔ wiase no ɔsɛ ɔde da baako ɛda mmienu mmiɛnsa ɛnan enum nsia ɔdeɛ bibi biaa the seven day ɔnfa nyɛ hwee ɔsɛ oteki rest ɔde home ɛnu nti no obi biaa so nfa saa da no ɛnfa home otumi nka nkyɛn me sɛ meme deɛ mɛtumi afa da mepɛ biaa no Woyɛ nipa, obi na ɛbɔɔ woɔ. Ɔbɔfoɔ no, ɔsɛ ɔde da koro de homee. Enti ɔkra biara no, saa da no, whether you like it or not, take it as a day of rest. Ɛno nti no, yɛhwɛ Bible no mu, Genesis chapter two. Yɛbɛka yɛ anaa? Yɛ, kan na yɛnhwɛ. Yie. Ah, Mose nwoma a ɛdi kan. Yeah. Nyiyimu a ɛyɛ mmienu. Bible yɛ na mekɔbue mu ayɛ ana? Ketewa no, mma ketewa no mmɛn me na ɛkɔba sɛ. Ɛwɔ sɛ wosua Hebrew language. Ah, yɛbɛsua, ɛnkyɛ. Ɛno ne language a Onyankopɔn ne Abraham de kasaeɛ. Genesis chapter two. Uh-huh. Verse one to three. Ɔsɛ thus the heavens and the earth were completed mm -hmm. and all their array. Mm -hmm. And in the seventh day mm -hmm. Elohim mm -hmm. completed his yeah, work. Yeah, Elohim. Elohim. Yeah. Elohim. Mm-hmm. Okay. And in the seventh day, Elohim yeah. completed his work mm-hmm. which he had done. Mm-hmm. And he rested on the seventh day mm-hmm. from all his work which he had made. Thank you. Mm-hmm. What? Elohim. Nyankopɔn no no. Ɛnyɛ God. Na Brunei bɛka kyerɛ sɛ, yɛka sɛ yɛka Nyankopɔn deɛ yɛmfa gyen kɛseɛ no ɛmfa nhyɛ no mu. ɛyɛ white man's ideology. na gye ketewa na yɛ sɛ ɛno ayɛ bosom. Mm. bro ne ɔlɛkyerɛ wɔ sukuu dan mu ɛno kyerɛ sɛ bro na kyerɛ wɔ saa deɛ sɛ ɛnokorɛ pɛ the original name na pronounce na ɛmu blessings no aba ma nti ɔsɛ wɔde the seven day adi gya de ɔyɛ biribiara no mmɛmida no ɔde ɔde restee. wamfa nyɛ adwuma nti ɔkra biara no wode saa day no fa take it as a day of rest tetefoɔ mo baeɛ nyinaa na nyankopɔn som mu nyinaa no papa obi ɛba a saa da no ɔmfa nyɛ adwuma obi ɛba a ɔmfa nyɛ adwuma obi ɛba a ɔmfa nyɛ adwuma mose fɛ no moshe in the hebrew ɔno nso bae ɔyɛ deliverer ɔkɔyii israelfoɔ firi nkoaso mu kɔɔ adehyedeɛ mu the promised land Ɔna ne Nyankopɔn kasa one and one sɛdeɛ me no kasa yi. Na so only one human being na ɔwɔ wiase a ɔhu Nyankopɔn akyi kɔ. Moshe, ɔhu Nyankopɔn akyi kɔ wieɛ no, na n'anim ayɛ white sɛ wia. Ɔyɛ African Messiah. Ɔno, Nyankopɔn ma no mmara nsɛm du. The tablets. The fourth one no, ɔse, remember my Sabbath day. and to keep it holy ɛnɛ nsia fa yɛ w'adwuma the seven day no a day of rest ampampa israel ma nyinaa follow yi na ɔde because ɔsɛ ɔkra a sabbath day no ɔde bɛyɛ adwuma no yɛnku saa ɔkra no na ɔde bɛbi sɛ ɔsɛ nkɔpɔn sɛ yɛnkɔpɔn sɛ ɔhyira homeda no ɔblɛse no na ɔte ho ɔyɛ no holy yeah. Ɛnti no, sɛ ɛnɛ na sɛ yɛsɔre ba na kyerɛ sɛ yɛsɛ mmerɛ bi ba a yɛfrɛ no international Sunday law a ɛba ma obi bi a ɔte wiase biara no sɛ wagye democracy ato mu nko adeɛ a democracy na wɔfa ase ɛno nso na ɛba no a ɛdu hɔ nom a yes deɛ ɛdu hɔ nom a deɛ wotie biara no woyɛ memendani o woyɛ kwasidani o woyɛ kremoni o woyɛ hinduni o sunday close your shop close your fitting shop woyɛ ɔhene ɔtɔ ahemfie a mɛni asɛm nana tɔ ahemfie no mafi tena fie ɛnɛ sɛ bɛgya akwaside di you have to ɔpɛne hwɛ adɛ ntina democracy baeɛ no fɛs na democracy no na africa fo dem democracy mm-hmm. Efi Buroni kurom na ade abɛn sɛ yɛn mfa nyɛ adwuma na yɛagye ato mu na nnɛ yɛrepre te demokrase, demokrase, demokrase. Deɛ ɔde, deɛ ɔde demokrase brɛ wo na nnɛ ɛbɛto aba no a wode wo nsa ato yam na wosuro no. Mmara a ɛdi demokrase no akyi na ɛba no, ɛne the International Sunday Law. Demokrase deɛ wagye, wei na wompɛ, wode bɛyɛ adwuma. Ɛno nti no, mekɔ m'akyi a, na mepɛ sɛ mekyerɛ wo sɛ deɛ Yehowa Nyankopɔn aka no,

Na ade a onipa yɛ a obenya emu nkwa no, me homeda no, wɔn gu ho fi. Ade a woyɛ a wobenya salvation wɔ mu no, ma Sabbath day no, wɔn to twene kɔ di different day akyi. Nti no sɛ wokenkan odiyifo Isaiah nwoma, Jeremiah nwoma, Ezekiel nwoma ɛwɔ w'asɔre dan mu hɔnom a, na sɛ wo wo wunni Sabbath no a, sɔfo ɛm sɛ na sɛ biribi na ɛha w'adwene. Sɛ sɛ wo na wɔn akɔtu odiyifo Isaiah. Jeremiah ɛde pirikyi o difo na ɔbɔ ne din no wɔani Sunday akyire o mhm. ɔdi Sabbath akyi but wɔbɔ ne din na wɔde pirikyi kyɛ asɔre ma no what is wrong with you. Right, what is wrong with you? Abusua meka wo sɛ Wake Up Africa dwumadie ana wɔne egu so a wohwɛ me ne Free the Mind abusuakuo no sɛdeɛ daa na ɔtwe biara de brɛ mo no na ɛnɛ so yɛahyia yɛhwɛ the National Sunday Law mmerɛ bi a ɛbɛba a Kwasiada yɛrebɛhyɛ no mmara ketee, yɛntɔ yɛntɔn, na yɛahyɛ ase a yɛkyerɛkyerɛma mu de ba no, na yɛabɔ ɛyɛ homeda no so, Sabbath day, yɛbɛkyerɛkyerɛm na yɛde aba bɛsi Sunday law mmara no a ɛbɛba so. Papa bi wokɔdi birthday no amfrɛ yi o, amfrɛ yɛ, amfrɛ yɛ. Ok, yɛtoa so. Na ansɛ kɔgye nkratoɔ no, ne yɛkyerɛkyerɛm ɛba ɛyɛ Sabbath day no ɛho, ɛne mu nkyekyem, patwɛ toa so. na fa no si ma me. Ɔpanin, ma memfa memfa m'asɛm no ɛbɛ wieɛ no, yɛmmra Africa ha se. Okay. Y'ahemfie. Ɔhene di Memenda a, ɔmu ni asɛm. Okay. Memenda ne yɛn nkɔ afuom. Kɔsi yɛnim sɛ ɛyɛ ɔbɔ adeɛ ne da a ɔse yɛmfa home. Ɛno nti no, sɛ ɛnɛ no na sɛ yɛbɛhunu sɛ bi a Memenda no yɛde yɛ ayie, Wobɛtoe. Bi a wohwɛ me no, wobɛtoe. Ne me da no, yɛde yɛ yie, yɛde kɔ afuom, yɛde yɛ party, yɛde yɛ sei a, obi na atɛmpa Onyankopɔn ne da kronkron no. Ɛno nti no, research no a yɛgu so yɛ no bɛtumi aboa wo. Meka sɛ ɔsɔfo a wo preach wɔ asɔredan mu a wobɔ Yesu din sɛ Yesu deɛ ɔyɛ the center figure ɛde ma the Christian faith. Mɛboa? Good. Ɔyɛ the supreme commander. a nyankopɔn somaa no fɛ no sɛ yeshua hamashiak menka jesus o mm-hmm. yeshua hamashiak mm-hmm. yesu kristo yesu nankasa mm. good ɔbaeɛ no ɔbɛhu no sɛ yɛwɔ mmerɛ bi da hɔ no mɛfɛ no sɛ bible the torah the ketuviyim the niviyim sɛ the hebrew language no no mm. saa book no ɔbɛgyina so ɔbɛhu no sɛ na diifoɔ a nyankopɔn somaa bɛyɛ nyinaa no ɛdu memenda no a the holy Shabbat no a, they don't go to anywhere, they go to synagogue ma ɔkɔ sua Nyankopɔn asɛm. Nti ɔbaeɛ no, ɔse na Luke, wokenkan Luke nwoma a, etiri du nan, etiri nan, etiri nan, yɛmu du nsia, Luke 4:16. Kenkan na fie ntie. Papa no ankasa o. Luke 4, 4 16. 16. Yeah. Luke asɛmpa etire nan ne yi mu a yɛ edu mhm. nsia, edu nsia wɔ hene ne.

to proclaim the acceptable year of wei sɛ yɛ elohim anaasɛ Elohim. elohim Yes. Aha. na mehyɛ ntwerɛ no so Good. elohim Owie na wahwɛ wo sɛ asɛm no a Yesu kotu yɛ no ɛwɔ yɛ isaiah odiyifoɔ chapter Yeshayahu. yeshayahu 61 verse 1 to Ɔsan so 2 de wa- ɔn, Bible no na yɛde tie no no. reference Good. Ɛno Okay. nti no ɔkɔ homeda homeda ɔkɔ dɛm homeda ɔkɔgyina ɔkɔbie odiyifoɔ Isaiah nwoma sɛdeɛ moka no Isaiah no na yɛatwerɛ mu sɛ Nyankopɔn honhom ayɛ dɛn? Ɛwɔ mo so. Na ɔwieɛ no, ɛsɛ na nsɛm, nsɛm a ɔkaeɛ no, ɛma dɛm hɔ nyina obiara yɛ dinn bɔ nsam de maa no. Na another Sabbath day no, ɔsan nso so kɔ kɔkyerɛkyerɛ. Ebinom nso se ɔkɔfaa aburofuo mu homeda, nti homeda no kora mpo no, ɛnyɛ adwuma, ɛgu. Ɛgu homeda. Oh, yɛ mmɔbɔ o. Ɔkɔfaa aburofuo mu homeda. Patwɔ, ɛdu a day of rest a, na sɛ Friday yɛ sɛ Islamfoɔ, obi ntu kaa nkɔ mosque mhm. wayɛ mistake anaa ɛdu mhm. sunday a obi ntumi mfiri kumaseya nkɔ kɛntinkorɔ no nkɔ asɔre mhm. wayɛ mistake anaa na saa berɛ no na sɛ ɔnam aburofoɔ mu na sɛ ɔkɔ hyɛ dɛn mu a mfonso bɛ na ɛwɔ mu ɛho ɛnti ɛyɛ misconception ɛho ɛna ebi mu ɔde yɛ yi na mɛ sɛ mekyerɛ wo sɛ ɛsiane sɛ homeda no ɛyɛ adwuma na nyankopɔn ba biara wɔ wiase biara no wodi so nti no, Nyankopɔn asomafo a wɔbaeɛ nyinaa no, obi ne hɔnom a you can quote me one, you can mention one name from Genesis to Revelation, one man a Nyankopɔn asoma soma no a ɔbaeɛ a Sabbath no wamfa nyɛ adwuma. No one. Paul ɔbaeɛ no, Act 13 44 no, Paul baeɛ no ɔse na homeda Paul kɔe hyɛ dan mu ɛkɔkasa. The same Paul no, Paul a ɛnɛ ebinom se Paul koraa baeɛ kwan homeda kwan pɔ wɔamɛdi so no,

Yehudim and of the worshipping convert followed Shaul, anaa ɛnyɛ saa? yeah. Sɛ Saul no Saul no no Saul that's a Hebrew name. And Barnabas, mm -hmm. who speaking to them mm -hmm. were urging them to continue in the favour of Elohim. Yeah. Mm. nkyerɛ sɛ ɔno nso baeɛ no so no ɔde ba bɛyɛ dɛn ɛbɛyɛ adwuma ɔpɛni sɛ nkɔfo ɛbɔ ɔmo di nyinaa no Kuro bi a yɛfrɛ no sɛ Jerusalem, hɔ na wɔn nyinaa firi o, meboa a. Bɛsi ɛnnɛ, Jerusalem no a ɛwɔ hɔnom no, ɛsiane sɛ yɛ tete tete tete Yehowa Nyankopɔn na wɔnante yaa no, ɛnnɛ Ghana asɔfoɔ bebree koraa kɔ hɔ kɔbɔ mpaeɛ no. Wɔn ba a wɔntumi nka no kora mfa nkyerɛ asɔrefoɔ no, wɔn kɔ hɔnom a, a day of rest ɛyɛ memenda. Yɛkɔ school no days of the week Sunday kwasiada Monday adwoda woka bi the last day no ɛbɛda Wednesday wukurada Thursday yawada Friday efirada Saturday memenda ne awie nti the last day of the week no ɛyɛ shibat memenda ɛnu nti no sɛ obi ka sɛ me deɛ memenda no deɛ atwa mu a na ɛyɛ ɔno n'adwene. Na nipa so a nipa dwene so deɛ ɛwu wɔ nyame anim de nyankopɔn aka na wɔsɛ nipa dasani wode yɛ adwuma sɛ wobisa me sabat no a ɛyɛ ade a me menkɔ sda menkɔ kristo asafo na menkɔ true faith menkɔ me meda sɔre biara meyɛ hebrew israelite ok meyɛ hebrew israelite ɛnto ase yɛ nsɔre ne ɛho berɛ a hebrew israelite foɔ soso no ɔmo ɛde ahyia no baabi a ɔmo yɛ ɔmo asɔre na agya yɛsɛ atumi akɔ bi menkɔ ɔfa poku dankwa hɔ ɔfa Bible no na ɛda hɔ no, nwoma na atwa ho ahyia yi. Yɛka homeda. Owura Nkrumah ka amea ho sɛ memenda ne homeda. Yɛn nyina so paa wɔ twerɛ no ne nwoma ahodoɔ a yɛde ahwehwɛ mu no wɔ hene fa sɛ ɛda memenda ne homeda. Oh, sɛ nea waka ne nyinaa. Na deɛ di kan menkyia ahwɛfoɔ nyinaa. Mm, wɔn adwo so. Ɛɛm, ofiri aseɛ no, ɔde efiri baabi a. Homeda no a Nyankopɔn hyehyɛ maa yɛ no, ɔde firi. Ɛna yɛtu ho anamɔ a ɔde aba, ɔde ɔfa Bible mu, ɔde ɔfa ha, ɔde ɔsi ha, ɔde ɔfa ha aba. Ɛno nti no, akɔ akɔ akɔ yɛ te sɛ wabiebie so ama yɛahu wobaa yɛaka amaa mu a yɛka no sɛ ɔtwa gya mpɔn kwame mhm. na kwame no na nka firi he mhm. sɛ nyɛ memenda a na nka ɛfiri he mhm. ana buroni sɛ frɛ no kwasi buroni akwasi ɔno nso wɔsesa nneɛma na ɔso de ne deɛ baa nti ɔde sɛ koraa ɔyɛ akwasi buroni enti no so wohwɛ mu a eh, israel ka biribi sɛ

Edu baako. Yɛbɛsrɛ sɛ ka no sei a na wo so wɔ fie a na wafa Bible na wahwɛ bi. Yɛsan nso bɔ quotation no to TV no so ma ahu na nso watumi akan bi. Ɔse, Remember the Sabbath day to, to see it apart. Six days you labor and shall do all your work. But the seventh day is a Sabbath of your Elohim. You do not do any work

and set it apart. Enti no, deɛ ɛkenkan yi ɔma ɔte aseɛ sɛ, kae homeda no o. Na ɛne kronkron. Na ɛne kronkron. Mhm. Ne nsia mhm. na adeɛ wɔ adwuma. Mpɛn bebree yɛ na yɛyɛ program yi a, ahwɛfoɔ de nsɛmsɛm bi ba ɛda bɛn ne ɛsom mhm. na ɛda bɛn mo nka nkyerɛ na ɛda bɛn ne ɛsom yɛpɛ sɛ yɛhu da a yɛde som nyankopɔn amma ewiase ɛda a yɛde so ɔsi ɛda a yɛde gye ahome ɛna ɔde maa yɛ a yɛka ho asɛm na nansia na ɔsi fa yɛ wɔ adwuma no ɛhɔ ne ɛsom no ɛsom a wɔsom no ne sɛ adwuma koro a woyɛ sɛ wosua adwuma sɛ woyɛ adwuma sɛ wo biribi a woyɛ biara no ɛsɛ nyankopɔn ɔbɛ mu nti ɛno na abɛyɛ ne nansia ɛdɛ ɛtɔ so nson no mhm. watumi anya kwan abɛgye wa ho nti yɛni da bi a yɛahyehyɛ ato hɔ sɛ ɛda wei yɛkɔ asɔr dɛm ne yɛkɔ akɔso no ɛfiri sɛ nansia deɛ wɔde ama wo mhm. na fa yɛ deɛ wopɛ nti wode yɛ deɛ wopɛ no

enti no yɛka ɛsom a akokɔnim bɔ okokuroko a wosɔre aa no wonyame som no afiri aseɛ nti sɛ wonni mu a afei na ɛsɛ wotumi te aseɛ sɛ sɛn na me ne me neighbor yɛ relate mhm. sɛn na me ne me ba yɛ relate sɛn no ne anyamesom no nti no kasafin bi a yɛ ananka woka wo ne obi foforɔ hyia obi ba a wofi sɛ wahyɛ wɔ abufu nti no woka no ɛne ɛhwɛ ne gyae efisɛ ɛhɔ no ne wo nyamesom no mm. ɛhɔ na woyɛ tɛ nti saa akwasi adaa nhyia dɛm no a yɛkɔ kɔbɔ mpayɛ ɛtiam bɔ tɔns ne adeɛ no ɛno nso yɛ den yɛ ɛne deɛ obi nim baabi efiri baa ɛhɔ no deɛ ɛbaa bɛhwɛ sɛ tumi bi a ɔno nso yɛ pam no efiri baabi a no wɔ bɛpi asase so no mm-hmm. ɔno nso na ɔde saa nhyehyɛ no baa efisɛ sɛ ɛkɔ Isaiah fourteen twelve hɔ nom baabi a mm-hmm. ɛhɔ no na yɛkenkan sɛ yɛpam obi firi soro ma ɔbɛte hwee na ɔbaeɛ no na ɛkyɛ sɛ ɔbɛyɛ sɛ neɛ ɔsɛ ɔbaa bɛdaadaa asasefoɔ ɛsofoɔ yɛbɛkan anaa kan biribi kakra oh, okay. sɛ na ɛne yɛpɛ sɛ yɛde biribi asi mhm. yie bible nim na mekora he na mene nam yi momfa me ketewa yi ma me o na sɛ yaho fa wode fa ketewa no ma no isaiah sɛ 14 12 Isaiah fourteen twelve. Mm. Nketewa yi na aba yi o. Kakɛse ya mbrɛ saa. Isaiah chapter fourteen mm, verse number twelve. Mm. Awurade asɛm nie. Na ɔse how you have fallen from heaven, O morning star, son of the dawn. You have been cast down.

Assembly on the utmost height of the sacred mountain. Mɛfa 14 ntoa so. Okay. Enti no, saa ade a ɔkenkan no, ɔno nso pagyaa ne mu, mm. tumi no pagyaa ne mu sɛ mm-hmm. ɔpɛ sɛ ɔyɛ te sɛ ɔbɔ adeɛ. Okay. Enti no, wɔnyɛ tumi a ɔde ba. Mm-hmm. Enti wobisa sɛ Kwasi Ada nneɛma nneɛma na yifa ne firi yi a, mm-hmm. saa tumi wei a ɔbaeɛ no, ɛna ɔso bɛyɛ sɛ sɛ mepagya me mu deɛ a ɛneɛ na mempagya me mu yie na yɛnkɔ ɛno nti na ɛhwɛ daniel chapter seven. Daniel seven twenty five twenty six. He will speak against the Most High and oppress his saints and try to change the set times and the laws. The saints will be

and have a time but the court will sit and his power will be taken away and completely destroyed forever. nti no saa tumi ɛkyerɛ ne ɛbɛhu sɛ it has something to do with the roman catholic church abakɔsɛm ɛna ɛma a yɛhunuyɛ ɛfisɛ mmerɛ a mpra constantine ɔbɛkaa sɛ wagye kristosum atom na ɔpɛ sɛ ɔnya official religion ɛma ne empire no ɛna ɔde kristosom ɔde tum mu a ɛno mu no ɛna roman catholic church ɛbaeɛ okay nti ɛbaeɛ no ɔka sɛ kwasi ada mhm. ɛbɛyɛ ɛda a mode bɛgye mo ahome okay ɛwɔ ne empire no na gye sɛ sɛdeɛ sɛdeɛ no ka deɛ sɛ ɔbɛsesa ɔbɛsesa mmara no mhm. wayɛ deɛ sɛ ɔyɛ nyinaa mhm. nti ɔbɛsesa no na ɔka sɛ yɛ rest day na officially no na wɔn council kɛseɛ baako council of laodicea ɛhɔ na three six four ad officially wɔn yɛ sɛ kwasi ada som throughout wiase okay nti ɛno nso ɛbaeɛ ɛgyina kyerɛ sɛ deɛ daniel kaeɛ no ɛnyinaso a ɛwɔ hɔ no going back to memenda no ɛnam sɛ yɛ memenda a yɛde gye ahome no ɛm sɛ ebinom nya no kwammɔne anaasɛ nteaseɛ foforɔ bi na na wɔn firi sɛ sɛ o yɛn yɛyɛ memendafoɔ deɛ a memenda na yɛsom mm. ɛno nso so no ɛno deɛ ɛntwa ɛyɛ da a yɛde gye ahome okay nti ɔmo ɔmo som memeda no koraa no ɛso so yɛ wrong ɛyɛ rest day okay because